Aiga nase ensemo kwaya konyora abaremaru mboigo babwate obokong'u ao ao amanyekanete muna disability. Ase ensemo ya constituency ya Omomachoge echache ase abanyare koba gwesokia na ase obonge. Keria kiarorekana na ase ogochi koerwa omosaada gose obokonyi bwanyarete koba bokoenanwa nomo oyokorigeria chikura kura ase ensemo eye naboigo omorai kura ase orogongo orwo Job Nyangenya Bumanga.

Abamenyi abaiga baarenge ase ensemo ya Mwachoge bosoti bosoti Sengera nigo banyare koba kweresera ng'a obore morwani akoba okoiba ekebi ekirori ki'oboirani maega, gento batebirie ng'a ebiombia bie serekari biria bitari bie serekari amo ne serekari gekobwata eseng'u na baria bonsi babwate okoania okuya gokonya baria babwate oboremaru onyare koba gwesokina ase obwango bono konyare koba gwekobakonya. Omwana oyo iga tebinto akorire, ning'o onya gokoraba nabe omochumbe? Gaki mwancha? Inche bono gaki egento eke kere iga, nekegeni kere, tinkemanyeti bono nindoche ebirema mbiro, intwe ntoremarete, lakini ekero giatoikeire iga, bono nabo ogochi gokora okogania kwao koria Nyasaye agogosukia, aye nomanyete buna ogokora. Inche buna nigo oboene nabande buya. Lakini bono yaika twarema inde, lakini ntoteemete. Bono inche tindi konyara buna abo inche konyara ande, mbare abana baerete pi ase erieta ria Yeso. Ogokumi ing'aki ing'aki akoragera, gese Nyasae omorendete. Inche keri nare goteeba bono mogoteba ng'a bono gose mbosooki gose nimbencho gose ng'ai, inche nasomete aneene, lakini ning'eire ekeegwa ki'ogokwana. Kwaigure? Timoigwete? Ning'eire ekeegwa ki'ogokwana. Bono ko twachire iga.

This is history you have done mweshimiwa ase okonywera abanto bare marita abwo toikaranse aa rituko ria rero. Not that ng'a baria twaika iga tore better than baria bande bakarire bakare nyomba. Nyasae abe amo naye. Ekero okoenderete kware enchikoro y'abanto bare marita ase Edivision eye iga amo ne wodi engima ya Bosaso Central Ward. Ere buya gose ere bobe? Ere buya. Abanto toremarete. The time of Idi Amin in Uganda. Iga are kobogoria abanto baremarete babeke etiba obaire are ki Idi Amin dada. Bamorogochi maga abanto baria basire ekiara mbarenge gokonya egesakwa. Lakini aye omochumba oito yorigeti, momura one, gwatororire, gwatororeire amabera, egento eke giache obongo bwao, egento egenderere kobera ore forever, na utabarikiwa na utasangaa. Egia kabere, abanto aba toremarete, na mbagwani, emashini nere bosongo, oyo omogawa nareta, yakorire emiaka etato,

Nigo atebirie ng'a chibesa echio nigo chitakeirwe onye koba chikobwatigwa nabo igwa nyore obonayi otakeirwe onye koba akobwate chibesa echio chi'abaremaru, ase engencho baria bagotukerwa banya koba koigwa chibesa echi iga nabarabwo mbanyare koba bakoigwa chibesa chiabo, egento bataranya koba bakorora gekobwatigwa ase obwango mono nabarai batenenete chinsemo echio. Omogambi oo natagete ng'a ndianyarekana gochaka rituko ria rero, emasini ekopima abanto Tobwate esukari, buna bono okenyoro nore amagoro abutogete, okenyoro otimaetire kia goika ibencho. Tari ore nyagitari ebwate emashini eria abanto baremarete, gitokogenda gopimwa, tari chibesa tokorua, omonto onde marete buna inche ntaburukera bituma, tai korusia chibesa ngwakana abanto baria egere bampime esukari iga. That is why twachandekire, Ekeene kia abanto baremarete, intori gokonywa. Ninche nde chairman ya bosotsengera bw'ogotiasa abanto baremarete. chibesa chi'ebiombe, abanto totakeire koigwa gocha agaiga ibencho, chiria chigocha chiaika ekaaru inki ase ebosongo aria obisi eria y'omonto oterigwe nabato baremarete, eria akaricha chitinga nchiro omwesimigwa achope. Tobwatiri chitinga ebiombe mbire atobwate bire moatani twenty, ebiombe ebio biaigwe chitinga, egera abanto ochake gwekonya. Anakwanire bobe? Abande nigo banyare koba bakorua ogosemia, naboigo ogosiira kwabo gochia ase egetambokero. Jehova omwaanga anyare koba akoimokia gokonya abaremaru ase ensemo eyemo y'ogokinia, ensemo akonyara koba akorua aare omoache og'echache. Egento kere mwaikirete kerare transparent. Asibogete, Kasae kare akobatebia ng'a mwana oichete esukuru, Soma, Onye kobwate esartifiketi, ninchuo ichore egento gekorokwa egreen card. Tari bonsi baito bagokwana bo, abande bo bagochibakera. Ense eye nigo etarete abasomi nonya twambateba ng'a kiani abanto. Tiga tosomie abana, abana nabwo. baragwe ogotamerwa gwaito. Ko tore ensa aa, agatiga goteba ng'a igo mochie gosoma mogochie komondikera. Ensa ero tore nere bogeka yesungureti. Lakini emeremo yao buna omoibori, soma ime omwana. Korwa agwo eamate nabo ekomobwatera ase ekomobwatera omwana oyo asuke ache koba ogotamerwa gwaito. Iga Nyasae agende gotokonya.

Igo emiaka arenge ebiara etato, erio emiaka sarasini na mocha aremarete, akwabora, Ng'ende ase oyonde okorokwa Okenyoro Obwoyo, Okenyoro bw'Oyo Mbia Ngokoka. Abange barenge aroro nigo barua ogosemia gochia ase abaibori, naboigo baria bande bonsi babwate abanto abaremorwe ase chinka, banyare koba bagwesokia, erio banyare koba bakoigwa ogosemia, naboigo ogochia gokonywa mbabisa oboremaru obwo. Nabwachakire Nsabari egochaka nokogoro okomo, eraundire gwatema, ndekorekana kwa ngochaka negenderete, mokomoa amagoro eraundi ende acha koenderera nensabari eye. Karochi nomwana omuya tachieti rende atame gochia ande ende inyoba inyoire ochire gosupport abanyamafu aba. Tiga tomobwate, tomoagache intwe toiga korwa nka, tari onde ogochia komoagacha. Abanto bakomoagacha ng'intu naye. Ere onde ndiri gochia goika, onye ogotera ekebo ekemo, tosabe naintwe korwa isiko.
Jobu manga nanyare kobaga korwa boigo obosemi bwaye, naboigo asanyare kobaga korwa ebirogo biria biakageri konyara koba bigokonya baria batari konyara koba bakogenda bakobogorigwa ase chinsemo. Oo, as'arue ogosemia, naboigo ogosegeta gochia as'abange onyare koba gwesokia nas'obwamo bwe rikia.

barwarete, bataete ebirogo. Mwaete ngosoka tore gosokia abanto baremarete isiko. Ase engencho rende, omonto ogosoka ng'a inche mosoke ning'wenyete kona komobogori. Igo kera ebirogo buna ebiga biachire, ngokonya bire. Nyasaye kagonkonya, naende ngocha konyora nare omwana omoke sana. Erio omwana oria are. Nyasaye antebe, Aa, ingotebi buna ng'a Tata anyegereti ng'a togosaba okwane egento otakore. Enyene eyemo.

Bi'eserekari, ebi bitari bi'eserekari, ecounty, naboigo national government, kuchia nakoba bagwesokia boronge, nkonyara koba bakobaa chibesa ensemo, na baria abagoti banyara koba bagokonya chibesa eki nabio kiarenge ekerero kiabo korwa ase ensemo eye iga ya ebiana. Naboigo korwase orogongo roiga, aye origetie Mwanyagetenge, kweri gwekera Mwanyagetenge ekio koruga iga ase ensemo eye iga, amarieta nere inche Gilbert Kobi.